Hi bia ka chim tikah zangfahnak tein CDF aiawh in si loin Mara CDF aiawh zong si lo, CNA aiawh zong ka chimmi a si lo timi kha mipi nih na kan theihpiak nakhnga ka van sawm hmasa. Cun duhsah te ka van chim lai i hihihi mi cheukhat nih cu mi cheukhat nih cu Anmah le anmah CDF le MDF kong rungrul a chim. Anmah le anmah kong lawngte chim timi kha uh, mi cheukhat nih cu na van ka ruah kho men. Mi cheukhat nih cu na van ka ruah kho men am hami si. E khatte le Hakha Hakha le atu huangau ti bantuk i an thongpa khi thei cu ka thei ngai ve ko. Ka thei ngai ve ko na tein i ka talei khi cun chim hrimhrim kaa ti- kaa tim lomi a si. A ruang cu ah media tete eh, media phunphun nih ah kan hawile zong nih tampi an van chim cangmi a si caah khan kei khi cu ka talei bia chim ding khi timhtuahnak ka nei lo. Sinatein Khatalei i aa Mara kongah hin mah tluk cu aa mizapi nih nan thei lo caah kha keimah tu nih khan aa Mara kongah khin tam deuh khi bia chim kho ka zuam. Mah khikhe a tam deuh khi bia chim ka, ka timi a si. E, nihin hi bia ka chim tikah duhsah te ka chim lai caah lungsau thingful tein rak ka ngaihpiak hram u timi te kha miphung hoi vialte van som le van nawl ka duhmi a si. E, anmah kong ka chimmi i anmah ṭhatlonak kong lawngte ka chimmi ka si loin anmah nih thil an tuahmi thil sining tu kha mipi sinah langhter ka duhmi ka si. Anmah chiahnak rumro kha bia chim kaa tim lo. CDF mara an ṭhatnak rumro kha bia chim kaa tim lo. Asinain MTC, MDF nih an chimmi le an tuahmi le Mara ram ah thih an tuahmi khi keimah nih an sining ti kha bia ka van chimmi tu ka si. Cucaah hika i a rak ka ngaitu vialte ka miphun ko hoi vialte chiatnak ka bia chim ka tim lo i amma kawm tu kha thil sining tu ka chim khawh ka van ni zuam lai ka timi ka si. Okay tampi tampi ka lawm sia zong ka van ka bawm u law sia zong ka van ka bawm u law timi te kha van chim ka duhmi a si. Ka van chim cang lai. Zahan i zahan kha thlan i zeizat hlah si ti si ahcun ah okay thlan ni, ni hlei se- nihin hi ni hlei sarih si i ah zahan ni hlei ruk. Mah ni hlei ruk zan ah khan ralkap pawl cu nan hmu dih ko khah. MTC MDF nih ah video tete Hmanthlak tete an van phawsami ka um. A um i mahka kha nan hmu dih ko lai. Mah vialte rakkap kha motor pathum pali khan uh, lailenpi khua cun an ra luk i cu an ra luknak ah cun MTC MDF lei sponsor a petu vialte zong nih ca a van tialmi cu pakhatnak ah Vok an than hna. Mah khakha ca an ṭialnak ahcun lailenpi khuanu khuapa nih lunglawmnak he vok a kan thap piakmi a si ti kha an chimmi kha an caṭial kha a um. Cu chungah fiangte kan van duh ngaimi cu lailenpi khuani hin MTC MDF a si pawlmi hi an um tuk lo. Cun anmah aiawh in lailengpi khua aiawh in vok an thami si loin ro ei ṭinak an i lawm caah ro ei ṭinak an tuahmi si loin anmah lei i mipen ka ti lai cu lailengpi a sik a si lomi, a khua a si lomi mipen Ti bantuk ning khan MTC MDF le a tangmi dong hni dong thung an nung ve. Cu ma pawl nih cun vok an thapiam hin hna ka si. Cucu lailenpi khu IO in an thapiami si lo. Cu an thapiami a si lo cu IO in a kan thapi an ti caah IO a si hrimhrim lo timi kha mipi zong nih kan theifian ding ah van chim ta ka duhmi a si. Cu pinah a pakhatnak makha a si. Cu pinah e zahan kha ralkap kan hnulei ka chim cang kha thla kha kum sawm li le kum nga tang ralkap ṭingṭa, bawlung ṭingṭa kai ding in MTC MDF in an tlaih hna. Cu an tlaihmi pawl cu training an kai te hna i zahan lai kha an dih. na am video zong kan nan hmu dih ko lai an di hna i lailenpi khua cu motor pathum pali cu an ra luk hna cu an ra luk mi cu a khatalei i rakap nu le pa rak rakap thar po mo ṭhen i a kai thar mi po nu le pa chungkhar nih khan lailenpi khua an ra phan timi an thai caah an fale kha an ra don hna an fale an ra don tikah Nan chim ning tein nan tuah lai. Ralkap taktak tla ding in timhtuahnak an nei, an nei lomi pawl an si. Mah khakha an chimnak ahcun MTC, MDF in NB an chimnak ahcun thla khat ṭingṭang an kai lai i cu hnu ah an kir ṭhan te lai timi kha biakhiahnak ah a um. Cu a ummi kha nu le pa nih lailanpi khua ah an fale can ran hna in cu rakkap le i MTC MDF rakkap le in khua nu khua pa ka ti lai cu rakkap le i upa pawl rian a tuantu pawl sakhamu Ti bantuk maw, ṭaizing hmu ti bantuk upa pawl vialte kha zeitindah khua an khan ti si ahcun an nu le pa nih an ral ah ṭhan lai caah tiin a dang le an kalpi hna. Telephone vialte chawn khawh a si ti lo. An telephone vialte an tha dih hna. Cucu atu hi nihin ti an um rila lempi ah an fale ra dawm ding ah. Cu mah paw vialte nih cu zeitindah an chim ti si ahcun nan chim ning tein nan chim ning tein nan tuah hau an rak kir hrim a hau timi kha nulepa nih ralkapbu he cabia an chim hna. Cucaah khatalei i an chim bantuk i an um lo ralkap cu zeizat dah an si somruk somsari karlak ah ralkap kha ralkap asik Rakat tatak si ding in an tlai cang hna. Cucu rakap tatak si ding an tlaimi pawl cu nihin ah lailenpi khua an phan. Cucu zeidah timtuahnak an nei ti si ahcun Mara CDF lei Mara CDF lei

Cucu mipi zong nih kan thei hnga dingmi pakhat a si. Mipi zong nih kan i fiang i kan thei hnga dingmi an chimnak ahcun khatalei i aa thlakhat lawng ṭingṭan nan kai lai i cu hnuah nan, nan umnak cio nan kir ṭhan lai timi kha biakhiahnak cu a si. Asinain nihin hi zeidah a si cang ti si ahcun mah vialte ralkap thar ralkap taktak si ding i Ralkap tata si dingmi pawl kha kanmah CDF Mara lei in kai tein ral tute dingah a timtunak an neimi ka si. Cucaah nihin mipi vialte nih MTC MDF nih zeidah timtuan an nei ti si ahcun kanmah he i kaa dingah timtuan an nei cang. Kanmah he timtuan ah i ka ding in timtuan an nei cang. Cucaah ralkap pawl vialte nih khan kanmah le kanmah i ka ding in an ruak kho lo caah le an nu le an pa nih kanmah CDF Mara le Mara i ka ding ah an duh lo caah an fale cu an ra dawmi hna a si. Cucu nihin ah Khuanu khuapek pa vialte nih a kan sponsarmi a si i mipi thingmi rakkap kan si an ti i nihin ah kanmah le kanmah i kaa ding timtuahnak MTC MDF in timtuahnak a nei cang. Zeitin ah dah meithal a puah ve te lai i zeitin dah i ka, kan i kaa te lai timi cu chim khawh a si lo. An i timtuahmi hi kan thei khawh dih cang. Cucaah mipi

Sponsor a pemi MTCMDF le nih zei bantuk lungput dah an neih. An ka i cun remnai cu kha bangia ti an chim lengmang ko lai. An chim lengmang ko lai. Nihin ah timhtuahnak an ngeimi hi anmah chung lilak in bia kan thei ṭhanmi a si. Kha can tlawmpate ka ngeih caah

Cucu a pakhat ah van chimchak ka duhmi a si. Voihnih in live ka thla lai caah khan mara hua ka van chim lai caah ranong in ka van chim ko lai maw a rawl zia tu van ka thiam u law okay nan duhmi a um si ahcun mah chung zong khan bia kan van chimmi chungah khan va hal na nan duh si ahcun bia va kan hal te u law timi kha van lan te ṭhan ka duh cun a pahnih nak ah zahan bak ah MTC-MDF nih report a kan tuah. India ralkap sin ah report a kan tuah. Kan vice president a simi kha ralkap India ralkap sin ah report a kan pek i zahan a inn chung vialte Zeidah a um timi chekhlen ah an tuah dih. Vice President hi India ram ah khua asa lolo se asa asa liomi a si. Cu zahan India rakap nih an lun hung hna i a inn le lo vialte cheki an tuah rakap nih. Cu chungah zeitin dah an ti ti si ahcun kan vice president le keimah hi ai pehtlenak a ngei lengmang mi kan si amah le keimah hi pehtlenak a ngei lengmang mi kan si na hin zahan te aa chon lengmang mi kan si na hin he kan ni tim tuan ah cun na hin he company he live kan thu lai i ko hlo in bia na chim lai ka ti okay a ka ti mi a si rualo pi in zahan kha MTC MDF nih report an pek hna i Cun rapo an pe ruangah India ralkap nih a inn an ra luk hna i chelhin an tuah tikah a ṭet le fung vialte an la piak. An la piak i Salai Ceuma he a chawnnak a um maw timi kha i pehtlaihnak a um maw ti kha India ralkap nih an zoh. An zoh hna i Vice President pa le keimah kha pehtlai in kan nei ko. Cu kan nei chung ahcun amah nih a ka bia lawmi si lo i India ralkap nih pehtlaihnak ngei kho hlah seh tiah India ralkap nih blog a kan tuahmi a si. A van ka tuah. Cu ka ka ruah a har tuk i hihi amah a si lai lo. Hi ṭaisa pakhatkhat a lu ko lai ka ti i khatalei in i ka hawile paw kha ka chon hna i zei ruangah dah hihi thi aa cang ka ti ti kha a aw tein a van ka kuat ṭhan. Kanmah kan si lo India ralkap nih balokin a kan tuah. Hi Salai Ciuma hi aa CNA a si i CNA he pehtlaihnak nan neih ti kha aa India ralkap nih an ti hna. Cu chungah nihin ah Lailenpi khua nu khopa an umna khua ah cun MTP pawl khua nu khopa zong nih a kan bawm i nihin tiang ra a zammi pawl nihin tiang khua an sa khomi ka si i an cung zong lunglonak tampi kan nei lunglonak tampi kan nei hna India i a ummi ralzam a kan zohkhentu inn le lo a kan umpiaktu India lei ummi kan miphung hawi pawl nan cung ah lunglawmnak tampi kan nei timi kha van chim sa ka duh i aa pehtlai lo piin nihin ah zahan te ah MTC MDF nih kan vice president pa cu report an pek hna i a ing le lo ve tia check i an tuahnak kong cu cuvia cu si se law nihin ah an i tim tuahmi MTC MDF nih hin thil an tuahmi hi aa do hrim hrim lo aa do hrimhrim lo a daw hrimhrim lo. Mah le mah kan si ti awk in bia i chawn awah le bia i ruah awah an i tlak hrim ti lo. Nihin ni ah amma nih cu li kan chimi hi raltunak pakhat ah a kan bawmtu a si an ti i ne ne mipi vialte zon nih i thei hna u si law fapi in khua ruk ca ko hna u sih

hi bia ka chim tikah MTCMDF lei zong nih a kan zo ko lai i cu pinah nan umna cio i a ummi rian nan ṭuanṭimi MTCMDF sponsor a petu pawl he khan bia va, va hal te u law zei bantuk dah timtuana nan nei timi kha va hal te u nan hal zongah khan an na chim ngam lai lo an na chim duh lai lo a ruan cu zei thli tein li bia chim i tapung bantuk i khuachia bantuk i rual bantuk i fim i aa timi pawl sponsor vialte an si caah li le li lawng te bia a chimmi an si kei cu hi bia ka chim chung ah hin hi life bia ka chim chung ah hin a li na li a ka timi pawl nan um sia ka cum fian tein ka chon nu nazi kulanga kulali chung ka facebook ka om peng zeiti champo ah chung kho ka si ka phone number zo ka tiah zeitin cam poh ah chungkhu peng ka si timi te ka nan sin tiah van chim ka duh i amma nih cun lai huan thei lo caah chiefkhat cu an thei lai lo caah kan mara hotin van chim kan van duh ṭhanmi ka si i thongpa thar a um sia ki cun van chim te lai an tim bik mi cu zeitlal si mara CDF he a chim hi ka ding ah le do ding ah tim tuan an nei chang e timi te kha mipi sinah thongfia ka van chim ding mi a si cu cu bia ka theina ah cun amma rakap chung i MTC MDF chung i rakap chung i bia ka theimi ka si timi te kha van lam te ka du mi si nan zapi tu cunga ka lo